Ma togħġbokx din il-passeġġata Ċerpru? staqsa lil sieħbu. Din passeġġata oħra speċjali, prattika wkoll. Dalwaqt naslu. Silvia qiegħda tistenniena b'kikra kafè sħuna u b'ħafna tbissim u ħarġ sabiħ issa tara. Ħabbat darbtejn fuq il-bieb ta' Silvia u hi niżlet minnufih tiftaħlu, ferħana settir li ratu. Bisitu fuq ġbinu u stednitu jidħol. Ċerbru kien diġà tela' t-taraġ u ntasab komdu fuq pultruna. Ma mortx il-meeting? Staqsieha. Liema wieħed? Bħal-lum trid tagħżel, hemm tnejn, qaltlu bi tbissima ġentili. Liema trid? Din gżira ħielsa, hekk hemm miktub. Weġibha b'ton nebbiexi. Silvia ntefgħet hi wkoll fuq pultruna u tmattret bla ħtieġa. Ma tafx li lili ma jinteressani xejn minn kull ma jiġri f'dil-gżira, xejn. Qisni nħossni maqtugħa minnu bħal fjura f'vażun. Ħajja għal ftit u mifruda mill-fergħa kollha, fl-ilma. Hekk qisni. U nħossni tajba. Sakemm għandek l-ilma! Iċċajt ta' Karlu Manju. L-ilma ma naqasx sa issa. Inti ftit minn dak l-ilma li jżommni ħajja. Imma ħallina minn dan. Inti wkoll ma mort ebda meeting illum? Lili ma tinteressanix il-politika. Ħatafha Karlu Manju. Ma tinteressakx meta ma titkellimx ħlief fuqha, ċanfritu. Bħalek sa ċertu punt. Għandek żball, u żball kbir. Jien ma mmurx għax tassew m'iniex interessata. Inti ma tmurx għax ma nafx għaliex. Jiena ma mmurx għaliex xbajt nara żewġ nofsijiet żgħar jiġġieldu bejniethom meta t-tnejn flimkien jistgħu jiffurmaw xi ħaġa sħiħa u waħda. inti ma tmurx għax minn klimek stess ma jinteressakx xejn aktar, anqas il-ħaġa sħiħa. Hemm differenza bejn l-indifferenza tiegħi u tiegħek. Weġibha u deher sodisfatt fi kliemu. Silvia waqfet taħseb. Ħarset lejh bil-ħlewwa u ssoktat. Għandek raġun. Forsi għandek raġun. Inti wkoll għandek raġun, għalkemm qiegħda tgħid il-kuntrarju ta' kulma qiegħed ngħid jien. Għandek raġun inti li ma tridx taf aktar u għandi raġun jien ukoll li rrid naf iżda ma nistax nifhem din it-taħbila kollha. Min hu biered għal kollox, bħalek, u min hu mweġġa' u deluż bħali? Huma t-tnejn fil-mogħdija li ma twassalx għal xi waħda miż-żewġ pjazez kbar fejn inġabru n-nies kollha bħalissa. Sewwa għedtlek li moħħok fil-politika? qaltlu biex tagħti raġun lilha nnifisha għalli kienet qaltlu qabel. Jien m'iniex, lili ma jinteressani xejn, u fil-fatt se nitolbok taqleb id-diskors. Din hi gżira ċkejkna iżda din il-kamra hi kbira biżżejjed biex il-gżira ma tasalx s'hawn. Issa qiegħda nordnalek taqleb is-suġġett. U qamet, resqet lejh, u biesitu fit-tul. M'iniex se nħalli li l-pajjiż jiddetta li kif ngħix u x'naħseb. M'iniex fost l-isfruttaturi, fost l-apatiċi, jew fost dawk li għolew biżżejjed biex jistgħu jħarsu 'l isfel u jgħidu li mhuma jaraw xejn u jħossu xejn. Anqas fost dawk li jaqblilhom ma jaraw u ma jħossu xejn. Ninsab hawn isfel bħalek, bħan-nies medji kollha, iżda t-tinda tiegħi jidħol fiha min irid jien biss, u minnha jgħaddi r-riħ li niftaħlu jien. Fhimt? U nfaqet tidħaq daħka kbira li dwiet mal-kamra kollha. M'iniex niċċajta, toħodniex biċ-ċajt. It-tbissima tagħha laqtitu u ħabba bil-moħbi kif kien jagħmel is-soltu. lil Silvia kien ilu jafha snin u l-imħabba ta' bejniethom issa qqiet, kibret u ssaħħet. Iżda baqgħu ma żżewġux. Ġieli kliemhom waqa' fuq hekk u bħallikieku għaġġlu biex jaqilbu l-paġna. Ġieli jfittxu li jikkonvinċu ruħhom li ma kienx hemm għalfejn jikkomplikaw ir-relazzjoni ta' bejniethom għax jekk l-imħabba kienet imħabba, ir-rabta formali ma setgħet iżżid jew tnaqqas xejn. Fin-naħa ta' ġewwa ta' ħsiebhom kien hemm l-esperjenza ta' ħbieb oħrajn li lkoll, miżżewġin u mdawrin bi tfal, kienu jidhru xewqanin ta' xi ħaġa oħra. Kienu jafu bosta stejjer ta' żwiġijiet mfarrka, jew għall-inqas imxellfin. U baqgħu kif baqgħu aktar minħabba r-rieda tal-ambjent milli minħabba r-rieda tagħhom. Karlu Manju kellu d-dubji tiegħu u ma kienx jaf jaħbihom. Għandek sigarett? Talabha waqt li għolla wiċċu minn fejn kien f'qiegħ il-pultruna u ħares lejha fit-tul. Sigarett? Ma nafekx tpejjep. Nista' npejjep? Ħatafha bil-ħlewwa. Tista', imma aħjar tiddeċiedi jekk tpejjipx jew le. Iddeċidejt issa stess, nixtieq inpejjep. U sa siegħa oħra nkun qtajthom, serraħ rasek. Inpejjep meta rrid u nieqaf meta rrid, u bħalissa irrid. Nervuż? staqsietu, u fetħet kaxxa tal-fidda mqegħda b'gost fuq it-tavolina u offritlu wieħed. Għadek sospiż? Meta se jerġgħu jibagħtu għalik? Karlu Manju għamlilha sinjal goff b'rasu biex ifissrilha li iva. Il-bixra ta' wiċċu kienet tixhidlu ħajta ta' diqa u tħassib. Issa ili żmien twil barra u ma rridx ngħid li jien inkwetat iżżejjed, anzi jrid ngħid li jien kalm għall-aħħar. L-emozzjoni mhix se tagħmel bija aktar milli jmissha u moħħi jgħidli li għadha ma waqgħetx id-dinja u jekk taqa' la nkun waqqajtha jien u lanqas mhi se tkun waqgħet b'rispett tiegħi. Imma tkun waqgħet fuqek, komplietlu b'leħen ta' tnegħida waqt li resqet lejh fuq driegħi l-pultruna. Fuqi? staqsa mistagħġeb waqt li qabbad is-sigarett. Fuqhom trid tgħid? Huma sospendewni, huma jaħdu mhux jien. Jien kull m'għamilt li ma mortx darba għax-xogħol. Dejjem mort u qatt ma ġew jaħduli b'idi, ma mortx darba u sabu x-xoqqa f'moxta. Huma, huma aktar dgħajfa milli jidhru. Jikkmandaw minn barra u jobdu minn ġewwa. Min jikkmanda mhux kuntent, Silvia, għax mhux biss isib ruħu waħdu, iżda ma jkun jista' jafda lil ħadd. Fuqu hemm ħaddieħor li jikkmandah jobdi. Il-kmand ta' min jikkmanda hu għemil ta' ubbidjenza. Qiegħed inbati xi ftit għax flus fil-but m'għandix imma għadni ma mitx bil-ġuħ. U nħossni ħieles aktar minn qatt qabel. Inqum x'ħin irrid u ngħaddi l-jum kif jogħġobni. Jekk titla' x-xemx insellmilha u jekk tinżel ukoll. Huma jsellmu lil min jikkmandhom biex jikkmandaw. Ix-xemx tagħhom tintefa u tiksaħ malajr. Malli huma wkoll ma jikkmandawx, jispiċċaw sospiżi bħali. Jobdu lil ta' fuqhom u jikkmandaw lil ta' taħthom, Dawra Durella. Taħseb li ssospendewk għax ma mortx għax-xogħol darba? staqsietu b'ton ironiku li jixhed tweġiba. Le. U karkret il-kelma bi staġib u b'tenerezza. Le, le, le, da żgur li le. Waqaf jaħseb, u mbagħad qalilha. M'iniex wieħed minnhom, u jekk m'iniex magħhom, jiena kontra tagħhom. Sa hemm biss iwassal magħhom. Tridni nikkundannhom? Ma nasalx, hemm minni, anzi, nitħassarhom. ipinġu d-dinja b'lapes imgiddem li għandhom jitbandal bejn xofftejhom. Iridu jdaħħlu lil kulħadd fil-kexxun dejjaq ta' moħħhom. U min ma jidħolx hu għadu, jistmerruh! Ħalli ngħidlek ħaġa. Hu waqaf iħares lejha. Meta komunità taħseb li m'hemm xejn x'tagħmel u la fadal proġetti kbar u la hemm ħsibijiet kbar x'taħseb u la hemm ideali xi tfittex, il-poter isir delizzju bħal chewing gum li tomoda l-ħin kollu. Meta f'soċjetà jiġri li l-uniċi nies li jgħoddu jkunu dawk li jwaħħlu r-ritratt tagħhom mal-ħajt u jduru bieb bieb jittallbu s-setgħa u jitilgħu fuq trakk iħampqu kontra dak u l-ieħor u jiġbru madwarhom ġgaj ta' nies ċkejknin, dik is-soċjetà tkun saret mill-ġdid soċjetà primittiva fejn hemm żewġ klassijiet biss, dawk li jgħollu rashom u dawk li jbaxxuha, is-sidien u l-qaddejja. Issa, fil-fatt, kollha kemm huma huma qaddejja. Iżda l-qaddejja joħolqu s-sidien. U malli s-sidien jinħolqu, il-qaddejja jkunu jridu li huma wkoll jieħdu sehem fis-setgħa li huma nfushom ikunu taw lis-sidien. Kulħadd jiggranfa ma' muntanja u jaħseb li se jirnexxielu jobroxha, il-muntanja tal-poter. Dawn is-sidien ma jistgħux jagħmlu li jridu għal kollox, għax il-qaddejja jikkmandawhom minn taħt ukoll. Il-qaddejja veri jkunu dawk li ma ħadux sehem biex jinħoloq is-sid. Il-poter jiżvoga fuq min ma jkunx bnieh. Mela anki s-silenzju, l-indifferenza, l-apatija, l-ironija jsiru dnubiet kbar, Silvia. Dawn huma dnubiet tiegħi u kburi bihom, ma nqerrhomx. Silvia ħadet nifs twil, twil il ġewwa u baxxi trasa lejn l-art. Min se jbiddilha lil din il-gżira? U meta? Karlu Manju ma qal xejn u hi stenniet kumment mingħandu. Nammirak. Nammirak tassew. Iżda m'intix se tbiddilha inti, hi sobija ngħidlek. Naf, naf. Tbissem u ħares lejha b'wiċċ bħalikieku ferħan. Naf, naf, naf. U mbagħad baqa' sejjer itenni l-kelma bil-ħatfa. Imma d-diżapprovazzjoni kif qiegħda tara tinħass u tipprovoka. Toqroshom lil dawk li jaħsbu li huma mexxejja tal-preżent u li jikkonvinċu ruħhom li huma l-pjanifikaturi tal-ġejjieni. Fi gżira żgħira, nies ta' din il-qatgħa jaħsbu li huma l-proprjetarji tal-kotra. Ma jifhmux l-anakroniżmu lil hinn mix-xatt. Imma tinsiex, id-diżapprovazzjoni taqta' fil-laħam il-ħaj, u min hu għajjur għas-solitudni tiegħu u kburi biha hu wkoll provokanti. Jistgħu jissospenduk, ngħidu aħna, Silvia, jistgħu jissospenduk sewwa sew għax ma tkun għamilt xejn. Għax li ma tagħmel xejn hu diġà għemil fih innifsu. Dan ma jfissirx li l-ħaqq ma jridx isir u li l-inġustizzja ma titlobx riforma mill-qiegħ, ifisser biss li l-ħalliel m'għandux jinqabad minn ħalliel ieħor. Silvia baqgħet tisimgħu b'interess u ftakret li kienet kisret kelmitha meta talbitu kważi bi kmand biex ma jitkellimx fuq il-politika. Issa li Karlu Manju reġa' beda jħaqqaqha, bħas-soltu, ħallietu jissokta u xtaqietu jgħid aktar. Daqs kemm kienet tħabrek li żżomm ruħha 'l bogħod mill-ħajja storbjuża tal-partiti, daqshekk ieħor kienet tisma' l-istorbju wara biebha. U ma setgħetx taħlef li, għalkemm qatt ma resqet xejn lejn ħalqha, kienet sajma għal kollox minn kulma kien qiegħed jinħema taħt imneħirha. Fil-passiġġati twal li kienet tagħmel, xi drabi waħedha u xi drabi oħra ma' Karlu Magnu nnifsu, fl-inħawi mbiegħda tal-kampanja fejn il-klieb kienu għadhom jistgħu jiġġerrew u jinbħu u jinstemgħu u fejn il-karettun taż-żiemel seta' jgħaddi trijonfalment u jisraq l-attenzjoni. Kienet tifraħ lilha nnifisha li għall-inqas kien għad fadal irkejjen mhux mirbuħin mill-invażuri. Kellha żball. Minn bejn ix-xquq tal-blat kien jikber u jbajjad kullimkien in-narċiż hieni, u l-fwieħa tiegħu kellha l-ħila tipprovoka anki lill-moħħ l-iżjed biered. mewġ fuq mewġ ta' fjuri jitħarrku kemm kemm maż-żiffa. Imma kellha żball. Ftit lil hinn kien hemm ukoll il-graffitti tal-partiti. Xi kelma miktuba ħażin u tiftiehem tajjeb, Viva l-partit tagħna. Ma nafux ngħixu. Għadna ma tgħallimniex kif ngħixu flimkien. Forsi għax ħadna rajna f'idejna u nħsadna. Forsi qatt ma kellna nagħmlu dan il-pass, min jaf, min jaf. Ma rridx ngħid hekk. Pajjiż bi storja qadima, gżira xiħa u moħħha fuq il-werqa. Mhix tarbija din il-gżira. Anzi, hi xiħa u l-anzjanità tagħha, imgeżwra fil-faqar u fil-ġieħ, fl-isfruttament u fl-istorja, m'għandha xejn anqas minn ta' ħaddieħor. Imma għadna ma tgħallimniex ngħixu flimkien. gemgmet Silvia waqt li ħsiebha reġa' lura mill-beraħ tal-għelieqi miżgħudin bin-narċiż għall-għeluq tal-kamra b'Karlu Manju mħasseb quddiemha. Ma nafux. Imma ma jfissirx li l-ġlieda ma tridx issir. Qabeż minnufih. Il-ħaqq irid jintlaħaq għaliex il-klassijiet għadhom miġġielda ma' xulxin u l-livell medju jrid jitla' għalih kulħadd billi min hu għoli żżejjed jitniżżel u min hu fil-baxx iżżejjed jittella'. Il-Kristjaniżmu hu politiku wkoll, att li l-politika jinqeda biha biex ibiddel kollox u lil kulħadd fi Knisja waħda li riesqa lejn l-eternità. Dan hu li għadna ma fhimniex, li l-ġlieda għall-ħaqq u t-tribaliżmu tal-partiti ma jmorrux flimkien. Fil-partiti jmexxu s-sidien u jobdu l-qaddejja. Il-ħaqq irid iseħħ, Silvia, iżda mhux bit-tlewwim tal-ħaddiema bejniethom. Erġajt irbaħtli Karlu Manju. Erġajt daħaltni fl-argumenti tiegħek, nibxitu. Ma rbaħtlekx, le, le, le, Silvia, ma rbaħtlekx. U qam minn qiegħ il-pultruna u għannaq lill-mara tiegħu. Ħass is-sbuħija sħuna ta' ġisimha u fehm kemm hi qawwija l-ħajja fi ġmielha, imqara l-waqt wieħed u qasir meta mhix imxekkla mid-differenzi. biesha, u ħass in-nifs ħerqan tagħha jiksilu wiċċu. Baxxa leħnu, u fesfes il-kliem f'widintha. Ma rbaħtlekx, għax il-ħsieb ma jirbaħ qatt lill-ġmiel. U fuq kollox m'aħniex nitkellmu fuq il-partiti, ma fuq il-valuri. Naf. Naf. qaltlu bil-ħlewwa waqt li xuxitha tħabblet ma' wiċċha u hu reġa' mbuttalha xagħarha f'postu. Meta l-partiti jsiru skop fihom infushom, il-valuri jgħosfru. Il-partiti huma biss mezz sekondarju u temporanju għall-valuri. F'art Nisranija il-valuri jridu jinbtu minn ġewwa u mhux jinqraw fil-liġijiet jew fuq il-kartelluni. Il-partiti jintrikbu mis-sidien. Missidin, tennit miegħu Silvia. Missidin. L-onorevoli u d-diżonorevoli, dawk huma s-sidien. Qalilha, u ħalla leħnu jindifen f'ħaddejha marsusin ma' wiċċu. L-onorevoli Silvia. Inkija bid-daħka, u hi daħqet ukoll. Tidħakx bl-onorevoli, għaliex tkun ħati ta' ksur ta' privileġġ, weġbitu. Karlu Manju ħares fit-tul f'wiċċha, u reġa' ra li kienet sabiħa. hi ntebħet u tbissmet ferħana. Kemm kemm kburija għaliex rat li ma kienx hemm dnewwa f'għajnejh. Hekk saret taf u minn żmien qabel, żagħżugħ ħassiebi u mnikket, mimli ideali u dgħajjef. Ħerqan u mitluq. Il-kliem fuq ilsienu kien jinbaram bħal mewġa ħafifa wara oħra f'oċean mimli u hi kienet tgħedha tisimgħu u taħseb. Seta' kien aktar sempliċi u kien ikun aktar kuntent. Ġieli staqsitu kienx kuntent. M'iniex. M'iniex, għaliex m'għandix il-ħila nirbaħ lili nnifsi u ngħaddi l-ħajja bla ħsieb ta' xejn. Id-dinja ma fassalthiex jien u anqas se nbiddilha jien. Tennielha kemm-il darba b'ħaj ta' malinkonija li issa dragħatha fih daqs ir-raxxa fwieħa li kien jidlek ma' ħaddejh. M'intix kuntent, naf, qaltlu bi tnejjida u għannqitu magħha. Mnejn ġej dan in-niket kollu, Silvia? Mill-qagħda politika tal-bieraħ u tal-lum jew mis-sens tal-ħajja nifisha li trabba miegħi? Inti ferħana? Staqsiha. L-Onorevoli Silvia. Is-sabiħa Silvia, inti ferħana? Dan hu privileġġ tiegħek. Stqarrilha bil-leħen deċiż li kien irabbi meta jidhirlu għal waqtiet qosra. Jien? Kuntenta? staqsietu b'ton ta' tweġiba waqt li nħallet kemm kemm mit-tgħanniqa u tħajret tidħaq ħafif. Silvia ftakret li hu kellu l-ħila jaqbad jibki anki jekk jilmaħ werqa li tbielet. Baqa' jibża'. Kuljum għall-ewwel darba qisu għadu abitant ġdid tal-art. Mill-wasla tal-lejl u mill-waqgħa tad-dlam għammiq tiegħu. Ma nesa qatt lin-nanniet li laħaqhom ħajjin fl-aħħar ftit snin ta' xjuħithom, urhom niżlin dritti dritti, b'xagħarhom mimxud bħas-soltu u b'wiċċhom serju bħal qabel fil-ħofra fonda tal-familja fejn kien hemm l-ispazju merfugħ ukoll għal niesu u għalih innifsu. Qabditu kemm-il darba jħares ċass lejn is-siġar li jkunu weqfin kalmi fil-ġranet tal-bnazzi u li jitħarrku fil-jiem taż-żiffa u li jitgħawġu fil-jiem tal-maltemp. ratu jinżel kobba fl-art u josserva d-dud miexi. Jammira n-nemel iħabrek biex jaħżen ġidu. U jifraħ meta jilmaħ il-pitirrossi jerġgħu jinvadu kullimkien u jersqu żżejjed lejn il-bnedmin lesti biex jaqbduhom. U jittama li ebda gabjetta ma tirbaħhom fiha. In-niket tiegħi twieled miegħi Silvia. u l-politika ma tagħmel xejn għajr tagħtih tifsira sekondarja li li tgħaddi, bħal kull staġun, marid li l-marda tiegħu mhix ħlief marda tas-sena kollha. Mhix għalija t-taqbida tan-nies goffi, Silvia. Aħna m'aħniex onorevoli għax għadna ma bbisniex u ma xrafniex. L-onur tagħna huwa differenti u ma jaf bih ħadd. Għarrafha bejn ħieni u mnikket. Aħna nirfsu bil-mod li ma mmorrux nagħfġu xi dudu li għandu l-jedd bħalna jgħix u huma jgħaddu jiġru bil-gaffa goffa u jordmu lil kulħadd u kollox, Silvja, b'boloh li aħna għadna ma xrafniex. Aħna nifirħu bis-solt u huma jiddieħqu bil-liri li mhumiex biżżejjed. Aħna nitbekkew il-mewt ta' għasfur li ġġorr ix-xita tqila u huma ma jimpressjonawx ruħhom miċ-ċikluni u mill-uragani. M'aħniex mir-razza tagħhom, Silvia, u l-ħtija hi tagħna. L-umiltà tiegħu kienet mimlija stmerrija kburija għalihom. Huma, huma, huma li ħadu l-pjaneta f'idejhom! Silvia writu li fehmitu u qablet miegħu, u reġgħet għannqitu bisitu fit-tul. Fil-kamra, mixgħula kemm kemm b'lampa li ma turix ħafna, waqgħet il-ħemda malli t-tnejn qabdu id xulxin u ntrassu fuq l-istess pultruna. Hi qiegħda tillabra fuq id-diska li kienet tħobb dejjem u l-mużika mliet kullimkien. Hu, ċass u ħiemet, imbotta rasu fuq dahar il-pultruna u hi mexxiet idha ma' wiċċu u serrħet rasha fuq sidru. Meta tkun ħsibt kulma stajt, Silvia, u tkun xjaħt biżżejjed biex tarmi kulma ġbart, ikun fadal l-imħabba.